Mushure mekunge adamburwa muswe nakamba, Tsuro akarwara nezvinhu zviviri. Chekutanga raiva ronda repanga pabva muswe wake, uye zvaakarwara nepfungwa kuya kwatinoti kufunganya. Tsuro akaona kuti upenyu hwechimagen'a hwanga hwava kusabhadhara, unyengeri hwake hwanga hwamuzvimbira. Munguva yokurwara uku, Gudo sekuru vatsuro vakangokutumira shoko nemwana wavo vachishuvira tsuro zvakanaka. Enda neshoko kuna tsuro unotipora muzukuru. Ndaifunga kuti wachinja maitiro kubva paya pawakandionesa pfubvu.
Tsuro akasvika kuti haachaite huruwe chimagenga zvakare. Akafunga zano rekurima munda wake asi akazezawo umumu hwake. Tsuro akatsvaga mhuka hombe yaigona kumubatsira kurima. Pekutanga Tsuro akaenda kuna Nzou nekuti Nzou aiva nesimba asi Nzou akaramba akati haa ini handingarime newe nekuti uri tsotsi. Tsuro akati sekuru Nzou sekuru vangu chaiyo ndibatsirewo kakurima munda wangu wemavisi. Nzou akati kuna Tsuro iwe unozviita magena ndikashanda newe unondivhara rega ndidya hangu zvemusango ibva pano. Tsuro kakafuridzwa nanzou kakawira uko. Tsuro akaenda zvakare kuna Twiza, asi Twiza akaramba. Tsuro akati kuna Twiza, haudiwo kubatsirana neni kurima. Twiza akati, iwe uri tsotsi zvinozivikanwa nesango rese. Taura kuti muswe wako wakaendepi? Tsuro akazoenda kuna Chipembere. Paakasvika kuna Chipembere anga aronga mashoko ake. Tsuro akati kuna Chipembere, Sekuru Chipembere, munofarira mavise here? Huyai katirime mavise, tizodyawo zvinonaka imi nemhuri yenyu neni. Nyaya yemavise yakafadza Chipembere zvekuti akabva atoti ndoda kutanga basa. Munda unawo here wakagoborwa? kana kuti unoda ndishandise nyanga dzangu tsuro nachipembere vakabva vabatana maoko kuratidza kuti vanga vava kushanda vese ushamwari hwatsuro nachipembere hwakashamisa vazhinji nekuda kwemusiyano hweumhumu hwawo chipembere akatanga kudonhedza miti pamwe chete nekusosera ruzhowa rwemunda wavo ukuwo tsuro akaenda kunotsvaga mhodzi dzaaizoshandisa pakudyara mavise avo Vaviri ava vakatanga basa ravo kuti munda wavo ufambe zvakanaka. Munguva shoma yaiteera, mavisi akamera kutosvika padhuze nekuibva. Zvinhu pazvazvava pedyo nekuibva, Tsuro naChipembere vakatanga kuchiva zvaive mumunda. Umwe noumwe wavo aipinda mumunda nguva dzakasiyana kuti atore zvaaida. Chipembera akatanga kufunga kuti ndiye akanga atanga aita basa rakawanda rinosanganisira kugobora miti. Tsura akatangawo kunyunyuta mumwoyo make achiti Chipembera anga ane mhuri hombe kwazvo zvokuti aigona kuzodya zvakawanda kudarika iye. Tsura aiti kana apinda mumunda aitakura vise rimwe chete opedza mazuva matatu achiridya nemhuri yake. Asi Chipembera aiti kana apinda mumunda aigona kutopasa mutsara wose iye nemhuri yake musi tsuro nachipembere vari pakati pekusagura munda tsuro ndiye akatanga nyaya yekuti sekuru chipembere muri kuonawo here kuti pane ari kuba mavise edu tisipo chipembere akabvumirana nazvo izvi asi hapana akataura zano rekuti vangabata sei mbavha yemavise nekuti vese nechemwoyo vaiziva kuti tese tiri kuba rimwe zuva tsuro nachipembere vakapinda mumunda usiku vachifunga kuti hapana chavaona chipembere ndiye akazopedzisira kupinda mumunda tsuro ari pakati pekudyawo vise rake mumunda tsuro nekutya kuonekwa akabva ahwanda mukati merimwe vise zvisineiwo chipembere akazodya vise iri ranga riina tsuro mukati tsuro akapinda mudumbu machipembere mangwana chipembere akaenda hake achitenderera achiita basa rake asi akazonzwa mudumbu make maakuimbwa kambo kekuti ko zvavakadya muzukuru muchatamba naniko chipembere akambozama kusateerera izwi iri asi nekufamba kwemazuva tsuro akawedzera kuimba kwaaiita ari mudumbu rachipembere mudzimai wachipembere akaona kuti pane zvaishungurudza murume wake Akamubvunza kuti chii chaizvo chaizvo. Murume akataura kuti ndaba mavisa asina kuibva. Ndopaakazokwanisa kuenda kuna Godobori Tsoko. Kudare raGodobori Tsoko, Chipembera akapiwa chifumuro akakwanisa kuburitsa tsuro mudumbu make. Nyaya yavaviri ava yakabva yaenda kudare raMambo Shumba. avo vakatonga vachiti chipembera aifanira kuzoripa tsuro kuti anga amumedza pamusoro pazvo vaizofanira kupatsanura zvavanga varima kuti tsuro awane chidimbu chakafanirana nesimba raanga aisa uyewo chipembere aizowana chidimbu chaienderana nesimba raanga aisa izvi zvakafadza nyika yese mushure mekunge nyaya iyi yatongwa mambo shumba vakabvunza tsuro kuti asi iye aimbotsvagei mumunda kuti azomedzwa nachipembere tsuro anga asina mhinduro mukadzi sedzi akakashika maara asiwo vaiziva kuti tsuro agara ndimagenga basa rake ndere kungotsotsa vamwe ndipo pakaperera sarungano